Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vum Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. Wéi der gesitt, ech sinn net doheem, ech sinn ageluede ginn. De Billy huet sech Zäit geholl fir e Fille dech awer bëssen. wéi doheem.
Cool, cool. Bah, dass dass virun allem gemittlech. Dat dat ass mol dat éischt wat ech feststellen. An mir hu geduet mir maachen dat mol ganz aneschters an mir ginn en anere Point de vue kucken. Ech mengen ech hunn ëmmer gutt ze schwätzen als als Fan als als Podcaster iwwer Musek ze schwätzen, mee de Billy produzéiert Musek wéi déi meescht wahrscheinlech dobausse wëssen an jo, dat ass e ganz anere Spektrum. Eng ganz aner Approche an ja. Jo, dat ass déi aner Säit vum Spigel. Genau, dat ass do wou ech net hikucke kann. Mee dofir si mer haut hei, fir hannert d'Kulissen ze kucken. Voilà.
Éischtens emol cool, jo, cool dass ech däerf hei sinn. Ma ganz gären, freet mech, freet mech e bëssen doriwwer ze schwätzen. Dat ass ëmmer interessant, vläicht och emol fir e Musiker deen deen nokuckt oder een deen och just Musek lauschtert, vläicht e bësse gezielt ze kréien aus där anerer Siicht hannert de Kulissen.
Ech muss soen, also bon, Mir ginn dat do, an dat wäert och indirekt hëllefen, dat muss zwar elo net onbedéngt hei an der Emissioun passéieren, mä vu datt ech jo selwer och säit, boah, soll ech mol, fënnef Joer mol wierklech entdeckt hunn, datt ech ka selwer Musek schreiwen, esou wäert dat mer warscheinlech Dieren opmaachen, wou ech soen, okay, ech misst mer vläicht awer eng Kéier kucken, wat wat ee ka mam Billy esou zwaffen. Dat ass, voilà, mä dat ass och den Hannergedanken, wou ech och esou, hm, okay, dat ka mer hëllefen, weess de. Ja. Ja, voilà.
Also, et ass net, et ass net ëmmer zwéngend, dass, dass ee mech muss froen, fir dass ech eppes fir d'Leit maachen, mee et geet ëm zesummeschaffen, Ja. egal a wéi enger Hinsicht dass dat ass. Also, ob dat elo ähm, Tuyauxe sinn, déi ee vläicht net esou selwer erausfënnt oder duerch Ja. YouTube-Videoen oder Nail the Mix oder wat och ëmmer ee mécht. Also wierklech, ob dat einfach Tipps sinn oder ob et einfach sou, sou Klengegkeete sinn, wéi ob et en, en Edit ass, ob et einfach just. Schéck mer däi Stuff an ech kann da vläicht eng Kéier just esou e puer Punkten opschreiwen, héi kuck dorop, kuck dorop.
Well oft ass och vläicht deng Listening Experience net esou immens gutt mat denge Kopfhörer, mat denge Monitoren. Woubäi ech duerch den Job natierlech meng, mäin Ëmfeld ass da perfekt dorobber ausgeluecht, well ech 8 Stonnen den Dag an deem Ëmfeld sëtzen. Dat heescht, ech kann da vläicht an och do iergendwou Tipps ginn, kuck dorop, kuck dorop. Also dat ass alles guer kee Problem, dat ass näischt Verbindleches. Et ass net esou, datt een ëmmer muss soen, héi kanns du e Mix fir mech maachen, e Master. Jo. Nee, also wa Froe sinn, wann iergendwelch Tipps gefrot sinn, kann een och ëmmer gären doriwwer schwätzen. Ech kommen op dech zeréck an enger zweeter Phas. Guer kee, guer kee Problem. Mee et ass, jo, et ass cool, well wéi gesot, ech, mech huet dat eigentlech ëmmer, an dat war och mat eng vun deenen éischten Ideeë wou mer haten, wéi mer mam Podcast ugefaangen hunn, esou et wär cool eng Kéier mat engem Produzent, an ech mengen du mëss dat jo elo schonn eng E puer Joer awer, ne? Ginn ech awer. Et ass elo dat drëtt Joer, wou ech selbststänneg sinn, jo. A fir do ze kucken, ok, mär gesinn just d'Endresultat, dat heescht CD, digital, wat och ëmmer, an do stécht méi Aarbecht dohannert, wéi vill Leit mengen. An dat bestätegt se mer direkt warscheinlech. Jo, et ass vill Aarbecht. Et hänkt natierlech och, et hänkt ëmmer éischtens vun der Musek of, wéi vill Aarbecht dass et ass. Et hänkt dovun of, wat däin Zil ass, wéi vill Aarbecht dass et ass. Natierlech ass et och eng Budgetssaach, wéi vill Aarbecht ee kann drastiechen, well soubal ee mat engem zesummeschafft, deen dat ebe professionell mécht, also quasi säin Ënnerhalt dovu bezilt, säin Iessen, säi Material a seng Zäit, da kascht et natierlech ëmmer. Dat ass ëmmer anescht, et gi keng fix Präisser, et gëtt ëmmer gekuckt, wat. ass d'Enn d'Resultat, wat sinn d'Aufgaben, déi gestallt sinn. An da kuckt een, wéi vill dat dann och kascht. Wat ass natierlech och deng Méiglechkeet? Wat sinn deng Subsiden? Wat sinn deng hei an do? Also dat ass och ëmmer eppes, wou een zesumme kuckt, ok, ech maachen der zum Beispill en Devis an da kanns de kucken, ech kréien do an do Subsiden, ech kann do an do Suen ufroen. Wat natierlech ëmmer gutt ass, dass ech déi Tipps ginn, well déi, also dat kënnt jo och iergendwou op mech zeréck, ne? Et ass jo, Idealfall ass, de Musiker freet iergendwou Sue, kritt se a ka se u mech weiderginn, fir dass mer zesumme schaffen. Dat ass ëmmer mäin Ideal, fir dass de Musiker net muss. Dat ass awer warscheinlech och Wonschdenken oft. Dat ass Wonschdenken, absolut. Heiansdo klappt et, heiansdo net. Mee dat ass, do muss de kucken, wéi vill Aarbecht ass et a gëtt keng Pauschal doranner. Jo, dat ass. Soe mer mol esou, ok, huele mer mol un, ech wëll elo moi, oder ech hu moi Lidder fäerdeg an ech ginn dir déi. Wéi, oder wéi hues du dat iwwerhaapt mol, fänke mer mol ganz vu vir un, du hues, du hues dat virun dräi Joer ugefaangen, mee ech mengen do déi Passioun, esou eleng wéi s du schwätz, also du weess definitiv driwwer ze schwätzen. Dat heescht, du bass scho laang an deem Milieu awer dran. Jo, jo, jo.
Also ech hunn 2008 ugefaangen an enger Band ze spillen oder Musek ze maachen. Deemools mat mengem beschte Kolleeg, de Yann vun Tuys. Mir hunn zesummen ugefaangen eis Instrumenter ze spillen an halt a Bands ze spillen. An schonn, also dat war och schonn dee Moment ëmmer mäin Zil war, wéi kënne mer dat do elo ophuelen oder weisen, sou no baussen, wat mer iwwerhaapt maachen. Well ech hunn et ëmmer cool fonnt, du bass am Proufsall, du spills eppes. Mee du hues null Moyen fir iergendwéi engem ze weisen, dat do maache mer, et kléngt saucool. Jo. Ausser e Concert a wann s de, wann s de 12 bass an du spills e Concert, da kléngt dat fuerchtbar. Jo, an et ass och utopesch esou, wann s de dat als Endzil ugesäis esou, a mir kënnen et just um Concert weisen, mee do si jo Stonnen a Stonnen, wou dra verfléissen. Eben, du kanns halt net um Concert gutt kléngen, also du kanns och net op CD gutt klénge mat 12, dat ass halt, du probéiers ëmmer. Mee dat war mäin Drive fir ze kucken, Wéi maan ech, dass dat elo gutt kléngt? Wéi maan ech, dass, dass een do iergendwéi kann och selwer eppes am Auto lauschteren? Also ech hunn och meng eege Saachen am Auto gelauschtert oder soss eppes an dann hunn ech mer geduet, oh dat kléngt awer cool. Weess de, och wann et vläicht net genau dat aus dem Proufsall war, ass et iergendwéi mat Samples oder esou, mee du has awer esou, oh dat ass awer cool, ass cool, dass ech dat elo hunn, dass meng Musek iergendwou physesch festgehal gëtt, ob dat op CD oder Kassett oder wat och ëmmer ass. Dat war menglech, also ech hunn elo ni an enger Band elo fest gespillt, dach fir war ganz kuerz Saachen an do huet sech déi Fro och im Moment gestallt, soll mer eng CD ophuele mat engem ganz klenge Recorder an Dat huet deemools schonn esou, oh Gott, weess de, Nightmares, dat wäert schäiss kléngen, wëll ech mer dat iwwerhaapt undoen? Genau.
An ech mengen, hautzudags hu mer ganz aner Moyen och. Et huet ee sou vill Moyen. D'Saach ass ëmmer, et ass eng absolut Gedoldssaach, déi ganz Geschicht. Et ass, et ass onméiglech direkt gutt ze sinn. Also dat, dat, dat geet net. Du kanns déi beschten Tools hunn, du kanns och déi beschten AI-Tools hunn an natierlech kléngs de elo vläicht bei dengen éischte Versich besser wéi 2010. Jo, kloer. Esou schonn eleng, well s de e Computer hues, deen s de der leeschte kanns, deen dat alles kann aushalen, well alles méi bëlleg doranner ginn ass. Du kanns der en Interface kafen, deen super gutt kléngt, High-End, wou s de deemools einfach just iergende Schäiss vum Stage Music kaf hues, wou s de geduet hues, oh Merde. Genau, an dann denks de sou, oh Merde, ok, et kléngt awer alles wéi en MP3. Du hues natierlech elo besser Moyen, mee et geet net ëm. Den Gier, et geet em einfach deng Erfahrung an dass de all Dag dech dohinner sëtz an eppes maan. Dass dass e bësse wéi wéi an den Gym goen oder einfach ze trainéieren, Bodybuilding, dass net eppes ech fänke lo un an ech maan zwar richteg, mee d'Resultat ass absolut net dat wats de erwaarts an du weess absolut genau d'Resultat ass eréischt an 3 Joer do. Et geet net anescht. Du kanns net, ausser du du hëls iergend eppes, direkt do Hulk sinn an op Competitioun un. Et geet net. All Profisport ass esou. An hei ass e bëssen d'selwecht, dass alles just op Erfarung baséiert. Ob s du elo an eng Schoul gees dofir oder net, et ass alles erfarungsbaséiert. Wat e Mënsch méi Erfarung huet a méi mécht an net ophält, just well eng Kermix schäiss ass, woubäi Leit, déi dat 20 Joer maachen, déi Situatioun nach ëmmer hunn, dass se vun engem Client gesot kréien, Fanne mer schäiss. Jo, bleift net aus, ne? Ok, mee et ass dee Punkt, wou s de net däerfs briechen, och als Museker, wann s de eppes aschécks, Festival frees an du kriss eng Äntwert an et seet, jo, d'Musek gefält eis net. Dat däerf net de Punkt sinn, wou s de einfach ophäls. Jo, dat ass jo och dann just eng Persoun oder, allez, e puer Leit, wou dat net appreciéieren. Genau.
An där Hinsicht, Produktioun, soen ech mer, ok, du hues dat fréi genuch fir dech entdeckt, dass du, du stells der Froen, wéi soll dat kléngen? Dat heescht. War fréi genuch do den Drang fir ech wëll dat selwer probéieren? Jo, jo, jo.
Cool, dass du iwwerhaapt mol, also ech mengen, dass du dat hikriss. Dat ass jo och net à la norme, nach net. Ech mengen, do streewe mer natierlech hin, well ech mengen, et ass héich un der Zäit. An ech fannen dat ebe grad esou cool och, dass du, okay, du bass bei Parity, wéi vill Leit wëssen, du bass e bëssen iwwerall on the road an dass dann ëmmer och méi Leit eben no. Lokalen dann Produzenten sichen an och vläit déi Iwwerleeung hunn, mir mir hunn gutt Musek an ech mengen an dengem Reel hues du dat gutt gesot, du hues gutt Musek, mee komm mir loossen se nach besser kléngen. Dat fannen ech einfach esou, dat ass et ass näischt weess de esou, du offends keen, dat ass einfach just d'Realitéit esou wéi et zum Deel ass.
Dass dass e bëssen och aus Necessitéit komm ass, wou wou ech ugefaangen hunn, hunn ech net drop ausgeluet onbedéngt an de Metal ze goen, mee ech hunn einfach iergendwann gemierkt esou, also dass éischtens mol déi Musek déi ech gär hunn, déi ech gär spillen a wou ech gemierkt hunn, ech hunn vläicht e bëssen en Talent et ze mixen an ze produzéiere par rapport zu vläicht anere Museken déi ech soss och ëmmer gespillt hunn, also ech hunn divers Genrë vu Musek gespillt, mee ech hu beim Metal gemierkt, okay do ass iergend eppes, wéisst de, esou wou ech soen, Do, also net just vum Lauschteren, mee einfach just vun, wéi soll et kléngen? An esou dee Moment, wou s de, ech weess net, wou s de vläicht Héngerhaut kriss, well en, en Drop kënnt, wou s de sees, oh, okay. An op dee Punkt ze kommen, dat ass dat, wou ech, wou esou dee Sparkle war, wou ech bei kenger anerer Musek hat. An dunn hunn ech gemierkt, okay, Hei am Land, wann s de e Metal-Museker bass, da gees de entweder natierlech, bescht Source, du gees bei de Charel, Charel Stolz, wat natierlech Virbild fir all Tountechniker hei am Land ass, wat och super ass, mee wat feelt ass, a wat s de vill an aner Länner hues, si Leit, déi just dat maachen. Sou. A wann s dann hei eng Band hues wéi Ech huelen emol einfach Beispill, du hëls eng Band wéi Fusion Bomb, déi Thrash Metal maachen, Thrash Metal mat e bëssen hei an do, mee Thrash Metal maachen. Dann, wann déi op engem gewëssenen Niveau sinn, gi se an d'Ausland. Et ass net ze evitéieren, well, well dann iergendwou een zu Seattle sëtzt, deen. Aus Zoufall.
Aus Zoufall déi éischt Metallica-Saache gemaach huet a säitdeem just dat mécht, deen natierlech ultra deier ass, wou du sees, Jo, mee dat ass den nächste Step. An du gees dann net net méi vläicht bei e Generalist. A Generalist soll net schlecht kléngen, mee du probéiers e bëssen dann an Ecker ze goen, wou s du sees, oh jo, mee deen do huet meng Liblingsbands gemaach oder huet Bands gemaach, déi hiren Duerchbroch hate mat deene Placken an da ginn ech dohinner an da bezills den Heedegeld an ech fannen dat super. Mee ech hunn awer dee Moment realiséiert, dass ech déi Persoun wëll sinn. Esou, ech wëll déi Persoun sinn, wou wann s de hei, also ech schwätze guer net vun Niveau oder esou, mee dass s de einfach sees, okay, hie mécht nëmmen dat. Esou, an ech wëll, dass do e Vertrauen opgebaut gëtt. An ech maachen net nëmmen dat. Esou, ech hunn och alt mol Jazzbands opgeholl, ech maachen och emol e puer aner Saachen. Also ech sinn net limitéiert. mee ech hunn e spezifesche Fokus op déi Saachen an ech hoffen einfach ëmmer, datt dat bei de Leit ukënnt, esou à la ok, mir hunn endlech hei am Land, wou mer net mussen iergendwou anescht hireesen oder iwwer Mail mat engem kommunizéieren, wat ëmmer fuerchtbar ass, oder iwwer FaceTime oder e Mix online hei an do. Nee, du kanns einfach. Op Déifferdeng fueren an da sëtze mer eis dohin a mir schaffen. Voilà, du gesäis dech face to face, ass ëmmer besser, souwisou egal a wat fir engem Domaine et ass. Genau, an du kanns einfach schaffen an et ass net, jo ech hu gëschter elo un iergend eppes anescht geschafft a elo muss ech erëm switchen op Metal. Nee, ech sinn do dran a mir kënnen do direkt matenee schaffen, weess de. Ech mengen et ass interessant, wat s de mengen, du hues deng Visioun, du wëlls déi Persoun sinn. Ech mengen, ech soen dat elo, dat ass vläicht elo héich hiergeholl, mee. Eleng de Grond dass ech haut hei sëtzen, dat ass duerch déi Iwwerleeung komm, sou weess de, ech gesinn dech jo och op de Reelsen hei an do, du méchs, du méchs extrem vill op Social Media, du méchs mega vill Reklamm an du bass jo op bal all Mix vu wou ech sau staark fannen a vun eise Lokalen zumindestens. Du hues mëttlerweile schonn, ech soen dat emol, ech prophezeien dat vläicht elo hei, et erkennt een

Sag mol, däi Favorit, däi Lieblingsindesche Restaurant, weess de, wann s de een hues, stells de der keng Fro méi, da gees de bei deen. Bisschen op, bon, du bass jo nach wäit dovun ofzehalen, vun dohier, mee. Däerf ech net, ech si selbststänneg. Voilà, voilà, dat ass nach eng aner Saach. Jo, mee dat ass och e Schratt, zum Beispill Selbststännegkeet. Ech war selwer och selbststänneg wärend enger Zäitchen. D'Leit stellen sech ëmmer sou vir, oh wanns de selbstständig bass, da kanns de de Patron eraushänke loosse, weess de, an da keefs der direkt en décken Auto. Mee ech mengen d'Realitéit gesäit ganz aneschters aus, an hei an der Musek ass dat nach eng Kéier eng ganz aner Schinn, gell? Jo, et ass virun allem an engem klenge Land ass et eng ganz aner Erausfuerderung. Also wär ech an engem anere Land, wär et vläicht nach eng aner Saach. Also wou ech zu Köln studéiert hunn, wär ech dono zu Köln bliwwen, an enger Medienhaaptstad vun Däitschland. Dat ass nach eppes anescht, mee hei bass de e bëssen an enger Bubble, wou all potentielle Client, deen s de als Selbststännegen hues, nach mega vill un Loyer ze bezuelen huet, nach hei an do, an d'Leit soen, maachen et aus Hobby, net aus Beruff, oder déi mannst Géigend ass dann. An anere Stied oder grousse Stied hues de vill méi Leit, déi et professionell maachen. Du bass vill méi ënner d'Professionalitéit, also. Spréch datt d'Leit et fir hiert Geld maachen an dee ganzen Dag maachen, dat hues de hei e bësse manner. Dat heescht däin däin initial Déngens ass méi schwéier. Jo, den den de Button, also den Drive. Genau. Feelt. Et fiert awer, soe mer mol, lues a gemittlech. Genau, an d'Transitioun ass immens schwéier hei am Land, well du, also déi meeschte Leit mat deenen ech zesumme schaffen, sinn natierlech och meng Kollegen, wat ëmmer seng Vir a seng Nodeeler huet, ne? Mee 't ass immens schwéier unzefänken, well du brauchs vill Aarbecht fir deng Saachen ze bezuelen, mee du hues nach keng Erfahrung, du méchs et nach net laang, du kanns nach net héich Präisser froen, du muss e bësse quer duerch den Garten Saachen man. Och mäin éischt Joer hunn ech Saachen opgeholl, wou ech mer geduet hunn, wat méchs du elo hei? Mee de Client huet gesot, jo, mee du kriss awer dann. 200 Euro dofir, wou ech mer dann awer geduecht hunn, jo, mee dat muss de dann maachen. Also ech hunn och Erfarung doduerch gesammelt, dat ass och alles ok, mee et ass dee konstante Schrëtt no uewen, ah, okay, ech hu just e klenge Step an da méchs de vläicht och emol eng Kéier zwee zréck, wann s de da mierks als Selbstännegen, oh, ech hu lo einfach zwee Méint keng Suen, sou, well kee Musek schreift oder keen eppes mécht. Ech sinn ëmmer gebonnen un déi aner, sou, dofir hoffen ech jo, datt eis Zeen gutt ass. An mir hun och eng gudd Zeen, mee et ass vergläichsweis einfach manner grousse Volume do u Leit an och manner grousse Volume u Leit, déi vläicht och emol zu der soen, Mir maache gär en Album vun 12 Lidder. Sou, a wann s de da sees, Jo, dat kascht dann esou vill, dass dann einfach ee seet, Jo, ok, maache mer. Dat ass méi schwéier hei, wëll s de jo mengs, du kënns aus engem Land, wou d'Leit einfach musse gutt verdingen, natierlech alles kascht, mee Du hues awer och dann hei manner Museker, déi ënnert engem Label sinn, du hues manner Museker, déi, weess de, et sinn all déi Saachen. A bis dass de eng Kéier op dee Punkt kënns, wou s de sees, ok, ech kann vläicht all zwee Méint eng grouss Albumproduktioun maachen an et bezilt mer alles an ech si frou, bis dohinner ze kommen, dat ass ganz, ganz schwéier.
An et ass vill Schäiss dotëscht nach mat Leit, déi entweder vläicht net bezuelen,
oder wou s de sees, dat do seet mer elo guer näischt, mee du muss et.
Du hues keng aner Wiel.
Du hues keng aner Wiel, voilà. Ech hu relativ fréi ugefaangen einfach ze soen, do wou ech elo keng Loscht drop hunn, dat maan ech och net, well ech gären all eenzel Wierk wat ech man, wëll ech och gäre soe kënnen, dat hunn ech mat deem Musiker zesumme gemaach. Dat heescht natierlech, datt dem Musiker säi Produit, mee ech hunn awer immens front, datt mäin Numm drënner steet. Dass ech och ka soen, hey, ech hunn, wéi also mäin éischte groussen Dénge war halt och mat Parity, ech gesot hunn, oh ech si frou domadder. An ech soe gär, ech weise gär no baussen, dass ech dat gemaach hunn, well dann och aner Leit gesinn, du hues dat gemaach, do kënnt erëm Vertrauen an esou. Mee ech hu relativ fréi gesot, dass ech net wëll eppes maachen, wat mer kee Spaass mécht, well ech einfach eng Persoun sinn, dat war schonn deemools an der Schoul esou, an de Fächer, déi mech net interesséiert hunn, war ech grotteschlecht. Sou. Jo, dat heescht nach laang net, dass de Ah, dat ass, ah, okay, da gi mer an de Schoulsystem. Dat ass Ja, mee et kënnt, Geschmack. et kënnt e bëssen aus vun där do, ja. Déngen. Ja, ja, et kënnt, kënnt definitiv vun do. Mee do definéiert sech eigentlech duerch fréi genuch, äh, wéi, ech wëll net soen, wéi limitéiert deng Visioun, mee au contraire, wéi, wat fir eng Visioun an wat fir eng Ideologien s de eescht hëls. Ja. Ob dat e Fach ass, ob dat Musek ass, wat och ëmmer, gell. Also dat, dat, dat géing ech elo net elo als eng schlecht Saach duerstellen. Nee, nee, et ass, also du kanns et esou an esou kucken. Natierlech ass et eng Saach, ech hunn, ech hat oft Méint laang kee Geld, well ech einfach dann heiansdo gesot hunn, jo, dat do maan ech net. Wou ee ka soen, jo, firwat muss de dat dann net? Mee du kanns jo awer elo Saachen domadder bezuelen an, mee ech hunn da gesot, nee. Ech verstinn dat awer, well dann, ech mengen, du bass elo selbststänneg, dës. Da gings de rem an en eight to five job eraklammen wanns de blann alles unhëls a just ech wëll meng routine, ech wëll net dat man wat ech gären hun an dee luxus solo nennen luxus et ass zum deel luxus och hei sech kënne sou selbststänneg ze man mee da souer mär mär konstatéieren dat leider op mär hei iwwer schwätzen oder och leit dobausse mee hun zwar eng grouss Soi-disant grouss Zeen fir esou e klengt Land, zemools well mer hei nach ëmmer vu Metal schwätzen, ne?
Wat och ëmmer Underground hei nach ass. Jo, jo, zum Deel. Ass nach ëmmer Niche, gell? An dann och nach just e bëssen Produktioun ze maachen, haaptsächlech dann am Metal-Milieu, ass Niche vun der Niche. Dat ass wéi Kaméidi. E Pod, wee mécht e Podcast iwwer Metal hei, weess de? Esou, du, du weess, dass, dass vläicht eng Handvoll Leit et lauschteren, mee du wëlls awer och just dat maachen, gell? Mee et ass alles déi selwecht, et ass déi selwecht Philosophie. Ja. Du, du mëss et jo och, well s de sees, ech si stolz op mäi Produit genau. an dat mécht mer Spaass. Ja. An ech weisen et einfach. Wann elo haut zwee Leit nokucken a muar kucken 300 Leit no, ech sinn natierlech ja. frou iwwer déi 300 Leit, mee déi zwee Leit, déi s de erreecht hues, déi soe wow, dat geet jo schon duer eigentlech an deem ja, ja.
an deem Kapp. Ech meine dat och äh, oh, schwäift man natierlech och bëssen dovun, mee mir hunn eis um Ufank gesot, wéi mir dat hei ugefaangen hunn, wann Wann zwee Leit eis kucken ass ok. Et ass och um Ufank ok. Ech soen um Ufank. Herno, et ass elo keen esou een Drock, well ok, mär verdéngen näischt mat Kaméidi. Mär maachen dat reng fir iech dobaussen an ebe fir Kollegen, fir Bands, wat och ëmmer. Mee wann dann emol eng Kéier bis, soe mer emol, 1.000, 2.000 Leit et gekuckt hunn an da kuckt op eemol just nach 200 Leit et, dann, ah. An ech menge sou ass et mat der Musek och, gell? Nee, dat ass ëmmer sou.
Dat ass ëmmer sou. Dat ass ëmmer sou.
Dat eenzegt Rezept, wat s de kanns anhalen, ass, hal einfach ni op. Jo. Sou, sou laang s de ni ophäls, hues de och ni verluer. Dat ass wéi beim Stocktrading, wa s de sees, jo, sou laang s de ni net verkeefs, hues de keng, hues de keng Scholden. Jo, ausser dass du ass näischt méi wäert. Dat ass voilà, mee, mee hei, hei ass et éischter sou nach deng, deng, deng Philosophie ass, wann s de einfach net ophäls, dann. versoos och net. Dat ass richteg. Wann eppes eng Kéier net geet, dann maach einfach weider. Also et ass mega schwéier am Kapp ze soen, oh dat do ass elo schäiss, mee et ass nu mol schäiss, ech kann näischt drun änneren. An du hues ëmmer dann aner Leit, déi op dech duerkomme wou s de genau pass, wou s de genau dodrobber pass, wou s de sees, dat do gefält mer an du mëss et dann och gutt. A wann s de dann ëmmer weider mëss a weider mëss, dann gesäis de iergendwann eng Kéier déi Kurv an et muss een ëmmer erauszoomen. Well et ass esou einfach ze soen, och wat Concerten als Museker ugeet, Bon, du has eng Kéier deen ee Concert, ech beschreiwen elo zum Beispill Trounwiessel, sou, wann s de, du hues dann do gespillt an dann sou, lo mäin nächste Concert ass MK-Bar, wou s de kanns dech esou do drop fokusséieren, datt s de elo déi eng Kéier virun Dausenden an Dausende Leit gespillt hues an déi aner Kéier spills de virun 10 Leit, obwuel jo reng. Firwar sollen déi 10 Leit manner wäert sinn wéi déi 10.000 déi kruten?
Sou firwar ass dat elo vill méi schlëmm?
Sou och wann der vläicht eppes, jo dat ass den Parla, och wann der vläicht eppes méi bréngt op engem Punkt vun denger Bekanntheet oder sou, muss de e bësse rauszoomen. Déi Concerten déi s de dotëscht spills, déi manner Leit hunn, déi méi kleng sinn, déi trotzdem nach emmer Spaass maachen, dat mécht näischt aus. Wann s de awer e bësse rauszooms an de big picture kucks.
Dat selwecht ass et als Selbststännegen och mat dengen Annahmen. Du sees da vläicht, jo, da hat ech zwee Méint kee Geld. Mee da zooms de eraus an du kucks, jo, mee iwwer déi Joren, déi ech elo gemaach hunn, ass et ëmmer, ëmmer e bëssen an d'Lut gaang. A wann ech elo weidermaachen, da sinn ech iergendwann op deem Punkt, wou ech gär wëll. Mee du muss weidermachen. Et kënnt näischt einfach esou. Du muss einfach weidermaachen. Jo.
Ech mengen, dee Schratt, dat ass, ob dat elo an der Selbststännegkeet ass oder als Museker, Dee Schratt weider ze maachen, dat ass fir ganz vill de Breaking Point, mengen ech, wou se op déi éischt Schwäifung kënn, esou, Oh, firwat maachen ech dat do iwwerhaapt? An am Endeffekt méchs de et jo awer, well s de et gäre méchs, well s de Spaass dran hues. An jo, et ass, wéi s du sees, weidermaachen ass number one. Mee du solls einfach der do e bësse, wann s de et wierklech wëlls, solls de der e bëssen den Hyperfokus op déi Saach leeën. An och wann et halt heescht, dass de dann vläicht e puer Woche just Ramen ëss, Sou, mee du muss et, du muss der dat e bësse visualiséieren a soen, yeah. ass, et ass derwäert, sou, och wann elo halt déi Lächer ëmmer kommen. An ech schwätzen net fir jiddereen, also ech mengen, et ass, du muss ëmmer kucken, nee, bass de an enger méi privilegiéierter Situatioun, yeah. bass de net. Ech menge wann s de parallel, ech weess net, Saachen hues, däin Hond ass krank, deng Eltere si krank, du hues richteg Schäiss um Schong, dann natierlech ass et net méiglech. Heescht net, datt et vläicht net de Rescht vum Liewen onméiglech ass. Et sinn och Leit, déi do raus komm sinn an dono eng Carrière ageleet hunn, wou et eppes ginn ass. Mee einfach overall gesinn, solls de einfach ëmmer weidermaachen. A just well eppes Schlechtes geschitt ass, heescht dat net, dass dat elo de Rescht vun denger Carrière definéiert. Richteg. Dat däerf net sinn, och als Museker net. Dat, an du gesäis esou déi Museker, wou et klappt, déi Leit, déi sech wierklech verbäissen, verbäissen, esou déi richteg Nerds, wou se soen, Ech maachen, ech maachen, ech maachen, a wann eppes cringe ass, ass et mer egal, wann eppes schlecht ass, ass et mer egal, wann eppes. gudd ass, da sinn ech stolz drop an ech weisen et. Bescht Beispill, Mass Universe weist et an deene leschte Joren, hie pusht, pusht, pusht, pusht, hie verbäisst sech an dat ass déi Strategie déi s de muss ugoen. Du muss wierklech en Nerd sinn an dech wierklech hannendru setzen. Jo, an ech menge wat och wichteg ass, dat kanns de vläit och bestätegen, dat hunn ech ganz vill natierlech héieren, wann s de bis op där famöser. schon endlech mol eiwer Iwwerhuelspuer bass, dann heescht et och heiansdo ze soen, ech muss mech net nonstop ëmdréine fir ze kucken, weess de, wat ech wou wat d'Leit vu mer halen oder ob et ukënnt oder net. Muss einfach soen, okay, ech hu lo d'Geleegenheet Gas ze ginn, ech ginn. Wee matkënnt, kënnt mat, wee net. Dat ass dann esou. Ech mengen, dat gehéiert dozou. Jo, du däerfs net ze vill zeréckkucken. Jo, dat bremst vill Leit, hunn ech d'Gefill. Awer egal, a wat fir engem, a wat fir enger Medieform et ass, ne? Mee dat ass oft halt an dengem Liewen, mengen ech, och esou, datt s de muss e bësse léieren, datt d'Zukunft dat ass, wat s de ännere kanns. Absolutt. Deng Vergaangenheet ass just eppes, wat s de verschaffe kanns. A wat s de méi, wat s de besser dra gëss, déi Saachen ze verschaffen, wat s de och méi positiv an deng Zukunft eragees. Also wann s de, wann s de schlecht Erfarungen op Concerten, op Touren, op, mat, mat Mënschen allgemeng hues, dann ass dat natierlech schäiss, mee du muss et einfach léieren, esou séier wéi méiglech kënnen ze verschaffen an ze soen, dat läit elo hannendrun an ab elo wëll ech just nach mat Leit schaffen, déi mer Spaass maachen. Jo, mee wéi gesäis du dat elo dann, de Switch? Well ech hunn dat elo zum Beispill selwer matkritt mat deene Saachen, wou ech elo säit etleche Jore selwer selwer maachen, ass, weess du, du hëls alles, du kanns mëttlerweil alles doheem ophuelen, zumindest e raue Mix. Ass dat eng gutt oder eng schlecht Saach? Ech wëll dat erëm vum Point de vue Produzent gesinn. Kreativ gesinn, ech mengen, keng Fro, ass, virun 20 Joer konnte mer dat net maachen. Jo, also d'Leit hunn ëmmer Weeër fonnt, wat ech och ëmmer interessant fonnt hunn. Mee ech fand gudd dass alles méi accessibel ass. Ech fand et huet just alles ëmmer bësse säi Kader, säin Threshold. Wéi wann s du zum Beispill, dat ass elo e bëssen e spicy Thema natierlech ëmmer erëm, mee AI generéiert Musek. AI ass eppes wat een aus menger Siicht net, schon de Mikro ugepaakt, wat een aus menger Siicht net muss verdäiwelen. Du kanns et als Tool gesinn, mee du solls schon d'Geforen dra gesinn, wann Leit et mëssbrauchen. Du solls natierlech ëmmer kucken, wou ass eng kënschtleresch Value dran. Ech si mer sécher, e DragonForce-Track, deen iwwer Suno erstallt gëtt, kléngt nach ëmmer ultra schäiss, sou am Verglach zu, du méchs iergende Country-Track iwwer Suno, wou dann dono natierlech iergendwéi super rauskënnt, well et simpel ass, well et, voilà, an dat kënnt dann an d'Charts. Mee Ech weess, also bei deene Saache gesinn ech ëmmer nach, dass dat Mënschlecht prioritär gëtt an d'Leit dat och iergendwou gesinn. An dass einfach iergendwou just fast media, wéi mer et ëmmer hunn. Mee dass et méi accessibel ass, fannen ech ëmmer genial, well schonn alleng Leit mat Behënnerungen, Leit mat kierperlechen Aschränkungen, Leit mat hei, mat do, et kann een ëmmer alles schäiss fannen, ne? Mee et muss ee sech och emol e bëssen an d'Schung vun aner Leit setzen. Du kanns digital Ems schäiss fannen, Wann s de awer bis enke eng Persoun an engem Rollstull gesinn hues eng 4 mol 12 Käpp schleefen, da sees de, ech si frou, datt mer op deem Punkt an eisem Liewe sinn, wou een am Rollstull och kann einfach mat sengem Aarm op e Gig kommen a spillen, esou egal wéi ambitionéiert dat elo ass.
Dorun hunn ech effektiv net geduet, mä effektiv dat sinn, dat sinn definitiv Detailer, wou vergiess ginn. Genau, an och, an och AI-Tools, Saachen, déi séier machbar sinn an enger, an enger DAW, also an engem Programm, wou s de Musek erstells, ass, fënnt esou den Normalverbraucher, deen iergendwéi net genuch un aner Leit denkt, schäiss, well e seet, jo, mee ech hu lo laang geübt, fir dat iergendwéi erauszefannen. Jo, dat ass jo och gutt, dat ass jo och gutt. Du brauchs jo lo net rosen ze sinn, datt s de méi intelligent bass, wéi s de virdru waars. Wanns de awer bis der Leit gesäis, et gin Creator déi hun, déi sin vun Kabuns gelähmt, also kënne just de Kapp bewegen, déi hun ronderëmt sech iPads stoen mat, ech wees net, AI Keyboards wou se just dat an dat an dat mussen maan, déi kënne ganz Tracks erstellen. Firwar, firwar fënns dat lo schäiss? Also wees de sou, da benotz et einfach net, sou da maach et sou wéis du et geléiert hues, da wärt et scho gudd gin. Et gin aner Produzenten déi. Op iergendwelche Kack-Mëschpulter op hirem MacBook vun 2011 Songs produzéieren, déi an den Charts landen. Firwat kanns du dat dann net? Firwat muss du da elo soen, oh, bei mär klappt et net, well déi nei Saachen do sinn? Jo, mee da léier déi nei Saachen net. Maach et esou, wéi s du et kanns a looss déi nei Saachen un déi Leit, déi domadder opwuessen oder vläicht einfach et brauchen, well se an iergendenger Form behënnert sinn an hirem Liewen. Muss och emol e bëssen un déi aner Leit. Denken a bësse méi iwwert de Rand kucken an net ëmmer alles just verdäiwelen. Sou, wann s de net wëlls benotzen, da benotz et net. Jo, dat ass richteg.
Equivalent zou deen do Museksgenre gefält mer net, also ass e Schäiss. Jo, jo, ok, do maache mer e groussen Tirang op, deen, mengen ech. Voilà, dat ass den Equivalent. Sou, an all Mënsch, deen dann iergendwéi kënnt a wëll eng Diskussioun iwwer digital Aams oder reell Aams, an dee mer da verzielt, sou, jo, ech hunn awer 20 Joer Aams geschleeft an haut mécht dat kee méi. Jo, gutt! Ech hunn och 15 Joer laang un Ems geschleeft. Mee et gouf deemools och näischt aneschters an där Hinsicht, jo. Et huet mer net gefall.
Jo, jo, mee du has. Ech fannt vill besser, wa mer iergendwou mat Parity ukommen, mee schrauwen de Rack op, mee stieche puer Kabelen an du sees. Fäerdeg, jo, jo.
Voilà, ech hu lo net de Réckwéi fir dräi Deeg. Jo, jo, jo.
Mä. Nee, dat ass wouer. Vun där Aussicht, jo. An datt ee rose gëtt, datt een et méi schwéier hat virdrun. Dat verstinn ech beim beschte Wëllen net, well du kanns all Etapp vun der Musek a vu Gear matmaachen, mee wann s de rose bass, datt s du et méi schwéier has wéi elo an du erkenns net, datt dat Fortschrëtt ass an datt s de einfach probéiers, et fir jiddereen accessibel ze maachen, da weess ech net, wat ech da soe soll. Mir hunn alleguerten Ems geschleeft. Wee seet da lo, wee geilt sech da lo dorobber op, dass en aus sengem, aus sengem Van, deen e misst kafen, well keng Plaz soss do war, sou, dass dat lo de real deal war, weess de? A parallel kënnt dee mat sengem Modeler, mat sengem Laptop, an well dee sech net opreegt, huet deen doheem geprouft a schwäert dech fort, sou op der Bühn. Jo, dat ass effektiv, jo, dat ass effektiv wouer. Wann dat bis zu denger Existenz gëtt, dann weess ech awer och net méi. Jo, jo, wann dat duergeet fir dech, fir dech drun ze hënnere fir, fir einfach och weider ze kommen an deem Sënn. Well ech mengen an där Hinsicht sinn denken ech vill Leit déi nach Krämpes hunn eben de Fait och datt de kanns elo doheem villes selwer maachen, acc, net acceptéieren einfach. Well nee. Ja, dat hunn ech oft genuch och. An ech verstinn och net firwar, och wann ech Saache vu Leit geschéckt kréien, déi se doheem gemaach hunn, natierlech erkennen ech Saache wou ech soen, jo, jo, du wosst et halt net, du wosst et halt net, mee kloer, mee wann s de et net wosst, dann ass et iergendwou och mäin Job deem Mënsch dann ze erklären, esou, dat ass cool, mee denk d'nächst Kéier drun, Deng DI net ze klippen, sou, géi net an dat Rout, an da si mer, dann, da kléngt et vill besser sou. Mee dann soen ech dat einfach an dann léieren se dat jo. An du muss ëmmer denken, dass déi aner Persoun net an denge Schung stécht an net alles ka wëssen, wat s du weess. An ech si frou, dass Leit kënne soen, déi ech och elo scho mat mat Bands hat, dass de och iergendwou kanns e bësse spueren an deem, wat s de ausgëss. An ech si grad esou frou, wann eng Band seet, Mär huelen doheem eis Gittaren op, well se, Deathcore maachen, wou ech nimools géing e richtegen Ambroch huelen, esou, wat ass dat fir eng, also du, du kanns, mee why? Yeah, okay. Weess de, et ass einfach just och e bëssen iergendwou Zäitverschwendung, mee wou dann einfach esou eng Band seet, mir huelen doheem propper déi Eis op, mir sëtzen eis dohin, mir hunn eng gutt Zäit, mir spillen dat an, dat kléngt super, dat ass super propper agespillt, si stecke mer déi Eis Spueren an ech ka mech hei amuséieren. fir dann dee Sound ze maachen, wou ech denken, dass et dorobber passt. An dann hunn si och e bësse Sue gespuert, well soss musse mär dann an de grousse Studio goen, Raim buchen, ech muss Tonne Mikroen do opstellen, mir mussen deeglaang an deem Studio sëtzen, just fir dass de richtegen Amp hues. Ergëtt net vill Sënn. Wann s du awer parallel eng aner Band hues, déi leet natierlech och nach ëmmer Wäert drop. Eng Band, déi Thrash Metal oder iergendwéi esou e bësse nonzeger Metal mécht, Hair Metal. Do soen ech natierlech och, wëll der net vläicht consideréieren iergendwéi an de Studio ze goen a richteg Aarbecht ze huelen, well et iergendwou Sënn mécht. Mee bei deenen aner soen ech, jo mee dann probéiert e bësse Geld ze spueren an komm mir maachen et esou effizient wéi et nëmme geet, weess de. Dat ass indirekt och dann, ech mengen dat ass och dat wat vill Leit vergiessen, well se och op engem CD-Label hanne gesinn, ah produced by, da produzéiert vun Elodie an deem Sënn, ah jo deen huet dat produzéiert, voilà fäerdeg. Mee du bass soss näischt wéi e Beroder. Jo.
À long terme, an net nëmme fir dat famoust, wat s de schneide muss, wat s de mixe muss, mä dat ass just, ech mengen, dat ass méi wéi just, ech soll emol wéi eng, eng Botterschmier maachen. Dat ass vun A bis Z. An dat heescht, du bass vun Ufank, du investéiers dech vun Ufank un bis zum Schluss, bis d'Enn Produkt an dann och net nëmmen d'Enn Produkt dir gefält, mee der Band gefält an dann, dass d'Strategie einfach passt. Dat ass elo eng aner Approche, wou ech mer soen, esou okay, dat si sécher vill Leit, déi net wëssen, datt do méi dohannert ass wéi just, ech drécken e Knäppchen an ech hëllen op. Jo, also jo, okay, an der Theorie drécks de e Knäppchen an du hëls op, mee bis de op dee Knäppche kënns, ass et awer eng ganz aner Geschicht.
Well
dat ass natierlech och eppes, wat haut de Problem ass, datt vill Leit, déi doheem, also esou déi Home-Producer, dat ass jo alles méi a gutt, mee, Et däerf een net vergiessen, datt et och nach ëmmer en Ënnerscheed gëtt tëscht engem Home Producer a Leit, déi legit a Studioe schaffen, an egal wéi engen. Et gëtt esouguer Ënnerscheeder tëscht eis am Unison, wéi mer schaffen. Ee wéi de Cédric bei eis, dee vill akustesch, Jazz, sou mécht, huet nach e ganz anere Katalog u Wëssen, wéi ech et jeemools wäert hunn, well en einfach aner Tools brauch fir aner Resultater. Wou ech soen, oh, ech huelen eng DI op, ech klaken en Amp dono Plugin drop, seet heen dann esou, nee, do muss ech mär ganz aner Gedanken man, oder du hëls en Orchester op.
Ech misst d'lescht Joer eng, fir heen, well en net konnt, hunn ech eng Jazzband opgeholl, eng ganz gutt, wou ech mer geduet hunn, holy shit. Du hues geschweeft.
Also mir hunn déi änlech Schoul gemaach, mir schaffen am selwechte Studio, mee wou ech mer denken, esou, hm, do stécht wierklech och nach eng Kéier eng ganz aner Approche virun deem Knäppchen do. Wat s de dann och alt erëm net gesäis. Wat s och alt erëm net gesäis. An do weess de, dass et ass einfach deng Gittar vläicht doheem opzehuelen. Dat ass och gutt, dass et einfach ass. Mee wann s de bis en Drumset hues mat 25 Mikroen drun, da muss de och e bëssen technescht Wëssen hunn. Do kanns de, dat ass on, also net ze evitéieren. Ënnerschreiwen ech direkt. Ech mengen, ech di mir elo keng, sécher keng Kroun un. Ech mengen, bei mir ass dat zimmlech spéit komm. Ech hunn, ech mengen, ech hunn dat scho oft genuch hei gesot, Muss wëll geheemelt ginn, dat huet Prioritéit.
Opmierksamkeet. Mee
bei mär ass dat zimmlech spéit komm. Ech hunn zwar, ok, ech spille säit säitdeem ech 15 oder 14 hunn ech ugefaangen Gittar ze léieren. Ok, ech hunn och kee Solfège gemaach, dat ass alles iergendwéi mer natierlech komm, mag et gutt sinn oder net, mag dohigestallt sinn. Mee de Fait selwer zu iwwerleeën ze kommen, ech wëll selwer probéiere Lidder ze schreiwen, ech si lo op deem Stadion effektiv ukomm, wou ech mer soen, esou, ok, et gefält mir, mee ech weess, dass et, dass et kéint besser sinn. An dat ass, ech mengen, dee, dee Schratt ze akzeptéieren. An ech mengen, dat ass vläicht e klengen Nodeel doduerch, dass de, wa mer et kann als Nodeel, Nodeel nennen, dass, wann s de kanns alles doheem selwer maachen, u sech, soe mer, an enger Woch keins de, kéints de e ganzen Album einfach ophuelen an press play an da gëss de et eraus. An dass, ech soe mer nach, dass ok. Mee geet dat duer? Fir, fir déi Persoun, fir, an ech si elo do, do soen ech mer ganz éierlech elo, ah nee, ah ech brauch dat alles net, ech wëll einfach just Spaass hunn. Mee elo, wou ech et maachen, säit, säit zwee, dräi Joer, wou ech probéiere selwer opzeléisen, ah ech mengen ech brauch awer e klenge grénge Fu, a roude Fuedem wou sech, ne. Jo, et gëtt jo, et gëtt jo och ëmmer, also dat heescht, du kanns och laang einfach just Spaass drun hunn a soen, ech, dat ass alles self-produced, dat, dat ass flott, dat gefält mer. Mee et schléisst natierlech och net aus, dass de iergendwann eng Kéier no esou ville Joer sees, Jo, mee elo hunn ech Loscht nach méi oder anescht oder och eppes ze investéieren dran. Wou s de sees, Jo, ech hunn virdrun einfach just gemaach, ech komme vun der Aarbecht, ech schaffen drun, et kascht mech näischt, et ass flott. Dat ass jo nach ëmmer de Fall. Et ass just, du sees vläicht iergendwann eng Kéier no esou ville Joer, Jo, mee elo leen ech eng Schëpp drop. duerch iergend eppes, ob dat elo mat engem Songwriter zesummen ass oder ob dat mat iergend engem Museker zesummen ass, mat engem Produzent, mat engem Engineer oder ech weess net, wann s de ëmmer deng Batterie produzéiert hues, programméiert hues, also selwer produzéiert hues, da si se iergendwann no dräi Joer, kléngt frech, elo wëll ech eng Kéier, nee, och wann et gutt kléngt an du sees. Ech weess net, ech hunn elo e puer bësse Suen op der Säit, ech gi elo e richtegen Drumset ophuelen. Sou, heescht net, datt alles besser kléngt. Et ass net de Magic Knäppchen, datt alles besser kléngt doduerch. Et ass einfach just, du wëlls vläicht eppes anescht, eng aner Erfarung. Et hänkt natierlech och ëmmer vun dengem Stil of. Sou, also et bréngt näischt, wann s du, also wann s de Technical Death Metal spills, sou, an du, an du fënns souwisou keen Drummer, deen dat spille kann, an du bass esou, déi programméiert Drums kléngen. Phenomenal, an du kriss et vläicht och vun engem gemixt, deen d'programméiert Drums ka mixen an kléngt gutt an natierlech. Sou fir war wëlls de lo an de Studio? Dat ass deier an du fënns souwisou keen deen spille kann. Jo, dat ass richteg, jo. Wanns de natierlech elo den déifste Shoegaze spills, sou, oder iergendwéi Rocknummeren, wou s de sees, jo mee do muss eppes Organesches eran, da sees de iergendwann eng Kéier, jo ech mengen mir brauchen dat awer. Total legitim. Jo, an där Hinsicht jo. Mol kucken. Dat gëtt, dat gesi mer an noer Zukunft. Wéi gesot, ech sinn elo um Punkt ukomm, wou ech mer soen, well ech mat, ma kleng Parenthese alt erëm op, gell, wou ech mat mengem, mäi Schwoer ass, hien huet Classical Music studéiert an esou an hie spillt Piano an ech kann kee Piano, dat geet net, also dach ee Fanger, gell, gell, oder maximum zwee vläit nach, oder, voilà, geet jo och duer eigentlech, mee. Collabs ass mëttlerweil esou Kollaboratioune wou s sees ok dee bréngt säin seng wéi soll ech emol soen seng Ideen do ran, säi säi Wëssen a fir dat Wësse par conter opzehuelen a fir vläit ze soen ok en huet Recht oder dat ass meng ech e ganz schwéiere Punkt. Bass du vill mat esou Situatioune konfrontéiert wou Leit soen ech sinn net mat der averstanen? Ech géing soen natierlech mee. Wéi brëchs de do d'Äis fir weider ze kommen an der.
Also et ass een oft net mateneen aver, ech sinn och oft net mam Musiker averstan. Verstinn ech jo.
Et muss een ëmmer am Hannerkapp behalen, datt dat Ganzt wat mir hei maachen ass meenungsbaséiert. Du hues natierlech eng technesch Komponent déi ech erfëllen oder ech probéiere se esou gutt wéi méiglech ze erfëllen, och wann e Musiker vläicht net esou geskillt ass wéi. sech vläicht erhofft, wat jo och net schlëmm ass, mee et ass ëmmer eng technesch Komponent, déi s de erfëlls, déi s de probéiers esou propper wéi méiglech ze maachen, well dat jo ultimativ och dat ass, firwat d'Leit dech bezuelen. Ech kucken, dass den Drumset gutt kléngt, dass alles in phase ass, dass alles getimed ass, dass déi technesch Komponent stëmmt, mee do kriss s dech normalerweis och net an d'Hoer mat de Leit, well dat souwisou ausserhalb vun hirem Bléckwénkel ass. Esou, wéi vill Gain ech elo op e Mikro ginn, gesi se net. Do hu se elo keen, do si natierlech och Leit, déi sech domadder beschäftegen, déi dann och mol Froe stellen oder esou, mee do ass oft absolut den Trust, esou datt Leit soen, du weess wéi s dat hei operéiers a wéi s de däi Mëschpult steiers oder esou. Déi meescht fäerte wa se déi Knäppecher gesinn, dofir vertraue se der zu 100 Prozent, do gëtt ni eng Fro gestallt. Wann awer elo Kreativchoix kommen, wou ech vläicht einfach soen, ech weess net, ech géing do, Kee Break spillen op der Batterie. Ech ging do, keng Ahnung, Silence an dann rëm an de Breakdown ran an de Musiker seet esou, gefällt mer net. Jo. Dann hunn ech jo guer näischt méi och dozou ze soen. Also ech kinnt mech elo behaapten wéi en Iesel, mee firwat? Jo, mee dat ass jo net de Punkt, ne? Dass guer net méi, also et ass net meng Musik. Sou, ech schaffe gär mat der zesummen, mee et ass däi Produit. Sou. Jo. Dat eenzegt wat ech zum Schluss ka man ass wa mer wierklech esou geschafft hunn dass ech däi Produit net gutt fannen, also ech hu sou gutt dru geschafft, merde hunn ech se erëmgemaach. Ass guer net schlëmm. Ech hu sou gutt dru geschafft wéi ech konnt, mee ech sinn absolut net frou mam Resultat, dann ass dat eenzegt wat ech vläicht nach kann als Professionelle soen, ech wëll net dass mäin Numm drop steet. Jo ech wollt dat grad soen. Also dat hat ech nach ni, ech ka mer dat och net virstellen. Jo jo jo, mä da muss et scho wäit, wäit dann komplex ginn. Ech géing éischter nach zu de Leit ganz oppen an éierlech soen, hei, Wëllt der net mat engem anere schaffen, wou et méi an är, also an ärer Meenung matspillt oder méi dat gutt fënnt, wat där gutt fënnt? Manner verlueren Zäit fir dech a fir si. An dann ass et gutt.
Wéisst du, ech ginn ja elo net op e Punkt drécken, wou ech duerno soen, oh, wann dat elo released gëtt. Genau sou wéi wann iergendwéi Messagen dra sinn, déi ech net gutt fannen, da soen ech och direkt, also wann een iergendwelch homophob Saachen dra sinn, da soen ech direkt esou, nee, mir schaffen net zesummen. Ganz kloer. Mee hei ass et eben, de kënschtleresche Choix bleift ëmmer bei där. An ech kann der soen, Dat do wär vläicht besser esou, och vläicht technesch ausgefouert. Wann s du awer sees, nee, op kee Fall, dann ass keng Diskussioun esou. Ech ginn awer natierlech och elo net richteg drop an, wa mer en Drumset mikrofonéieren an et seet een zu mer, jo ech wëll net, dass s deen do Mikro hëls. Da soen ech awer och esou, Ok, lauschter, sou, dat huet elo näischt mat denger Musek ze dinn. Ech probéiere just, der dee beschte Sound ze maachen, deen s de kanns kréien. An ech si elo der Meenung, dat hei ass dat, wat ech brauch, well ech all Mikro auswenneg kennen. Ech kennen all, alles auswenneg, wat mir am Studio hunn. An ech weess, dat do ass relativ no un deem, wat mer hunn. Da soen ech, mir hale mol déi Iddi, déi s du hues, op der Säit. Wa mer deen do Mikro net gefält, da wiessele mer en. Genau wéi wa mer eng Snare aussiche fir en Drumset, da soen ech ëmmer esou, komm mir leeën déi do dräi op d'Säit, komm mir huele mol déi wou ech mengen dass elo gutt drop passt, well ech einfach scho weess wéi et duerch de Mikro wäert kléngen, einfach duerch d'Erfarung. Jo jo, duerch deng Erfarung, kloer. Genau, wa mer dann dono lauschtere ginn an e seet, gefält mer net, da soen ech awer och direkt, jo da komm mir, komm mir wiesselen se eng Kéier, komm ech man emol en Take mat där Snare, mat där Snare, mat deem Mikro, gefält der et elo? Jo. An. Ech mengen iergendwou si mer jo awer ëmmer e bëssen op engem Common Sense, wann eppes gutt kléngt, si mer meeschtens alleguerte sou hell yeah, wéisst de. Yeah, yeah, yeah. Also et ass net, datt ech soen, oh dat kléngt mega gutt an deen aner ass esou, Dat kléngt ultra ass dat lo schäiss. däin Yeah, yeah, Eescht? yeah. Also dann hu mer zwar aner Problemer, Yeah, yeah, yeah, nee, wéisst de. dann, dann ass en anere Problem do, kloer. Mee nee, déi, déi artistesch Decisioun bleift ëmmer bei där, och wann ech eng Mixed Revision kréien, wann ee seet, d'Stëmm ass mer net haart genuch. Natierlech hunn ech schonn oft gesot esou, ech fanne se schonn ze haart, ech fanne se esou gutt, mee Du kriss däi Lidd, du muss et lauschteren, du muss frou sinn domadder. Natierlech maan ech da deng Vocals elo nach méi haart an ech probéieren dass se net, also op eng technesch Aart a Weis probéieren ech dass se net iwwersteieren, ech probéieren dass se net zevill iergendwou an de Limit erandrécken wou et einfach, ech probéieren dass et technesch ausgefouert ass. Mee do komme mer erëm op d'Saach zréck, do vertraut jidderee mer 100 Prozent. Et muss, aneschters géing et dat jo och guer net ginn. Wann et elo net geet, wann ee mer seet ech wëll mäi Solo an der Gittar esou haart, Dat soen ech esou laang, mee et ass net technesch auszeféieren. Yeah. Wa mer dat elo maachen, dann, dann verschäissen mer de ganzen Track. Do sinn ech dann awer och éierlech, mee ech fannen do ass relativ wéineg Diskussioun. Wann ee seet, ech hätt dat do gär méi haart, da soen ech esou, maache mer, ass guer kee Problem. So. Och wann een nach eng Kéier no der zéngter Revisioun seet, oh, et deet mer leed, ech wëll do nach eng Kéier ganz e bësse méi lues, da sinn ech esou, okay, Yeah. dat ass guer kee Stress. Yeah. So. Du probéiers jo mat de Leit ze schaffen. So. Also du muss jo och hei am Land, du kenns dech, du bass och net wäit vun deem fort. Wann ee Struggle huet mer eppes ze erklären, da soen ech komm enker laanscht. Sou, da sëtze mer eis zu zweeër hin an du sees mer, oh do ass et gutt, do ass et gutt an dann bleiwe mer dobäi. Sou, da si mer an enger Stonn fäerdeg. Dat ass dee famöse Virdeel wou s de virdu gesot hues ebe mat, wann déi, déi famös Persoun, de famöse Produzent, dee do de go-to type ass eben, gell. Genau, an dann passt et och meeschtens. An och bei Saachen, wou net 100 Prozent mäi Genre sinn, passt et meeschtens. Et ass ëmmer, bass de oppen, hues de däi Goût, kanns de däi Goût verbanne mam Goût vum Client? Jo. Et ass alles sou, et gëtt keng Formel. Jo, nee, nee, ech wollt grad soen. Et ass e Push and Pull tëscht där an déi Leit, mat deenen s de schaffs. All Projet, all Track ass custom. Et ass näischt, wat sech widderhëlt. Et ass ëmmer custom.
Jo. Wann du bis Fliessbandaarbecht mëss, da muss du vläicht manner Clienten huelen oder méi selektiv sinn. Natierlech ginn et och Ënnerscheeder. Wann ech elo Clienten aus dem Ausland hunn, da gi mer elo net an déi zéngt Revisioun. Da soen ech och iergendwann eng Kéier esou, Et ass elo gutt. Weess de, also och mat der Kommunikatioun, dat heiansdo schwéier ass, och mat aner Sproochen, sees de och heiansdo esou, Mengt der net et wär elo ok, also well du du hues keng aner Méiglechkeet wann s de wann s der net eens gëss, du kanns net soen, komm eng ka laanscht lauschteren wann déi Persoun a Bulgarien sëtzt. Jo jo jo kloer, wéi wëlls dat maachen gell? Weess de, an iergendwou hues de dann hei natierlech méi Fräiheet wann s de mat denge Leit aus hei aus der Géigend schaffs wéi elo einfach mat internationale Kënschtler wou s de alles iwwer Mail muss maachen, da schreift der vläicht nach e Label, déi hunn eng aner Meenung wéi de Kënschtler an dann ass et scho sou, uh, an voilà, an du muss da vläicht och méi eng Barrière setzen, datt s de dann och sees, hei e Mix kascht esou vill, an deem Präis sinn dräi Revisiounen dran. Wann der eng véiert wëllt,
bezuel der vläicht nach eng Kéier eppes drop, esou blöd et ass, mee dat, du muss Limitte setzen. Hei am Land maachen ech dat net, well ech einfach och wëll, datt hei eng Zeen, ech wëll hei keng Limitte setzen, esou och well d'Präisser si ganz kloer hei, wann een, eppes net ka bezuelen, well et einfach net gutt leeft, da sinn ech net den Idiot, dee seet, esou, oh, du hues déi 100 Euro net, mee maach elo näischt. Jo, okay, nee, verstinn ech awer. Wann awer elo natierlech e Kënschtler aus dem Ausland kënnt, wou ech elo keng Bannung dozou hunn, da soen ech awer natierlech, ausser et ass eppes, wat mer genial gutt gefält, wou ech einfach wëll maachen, wou mer matenee brennen, mee da soen ech och esou, jo, mee et deet mer leed, et kascht esou vill, do kann ech elo näischt drun änneren. Jo, dat ass awer normal. Wéi gesot, du muss och däi Brout bezuelen, ne? Voilà, do hunn ech jo och net esou meng Missioun a mengem Kapp. Hei am Land hunn ech meng Missioun, datt ech wëll, datt Leit, viru kommen a gutt kléngen. Och wann eng Studenteband mer schreift, also sinn ech och elo ganz oppen, kléngt vläicht och mies, mee ech froen do net esou vill, wann ech weess, dass all déi Leit Studente sinn a souwisou scho just 100 Euro am Mount hu fir hiert Iessen ze kafen, wou Bands dann och soen, jo, mir mussen op den nächste Concert waarde fir dech ze bezuelen, da sinn ech esou, jo, cool, alles gutt esou. Ja, ja. So, also, Eng Hand wäscht déi aner. Voilà, ech erwaarde mer natierlech och ëmmer Éierlechkeet vun där anerer Säit, wann yeah. Leit stabil an hirem Liewe sinn, dass man net och ze vill driwwer diskutéieren, sou iwwer Präisser. Nee, nee, nee, man hat et versteet ze. Also genau. normal Fall versteet sech. All Musiker äh, kennt dat, wann du op der Fetler Musik spielst oder fir de Staat fir d'Gemeng, dann yeah. du dei Preis an du sees nee, mir wëllen dat doch bezuelt kréien, dat ass jo fair, dass man dat bezuelt kréien. Mm. De Budget ass do, mir wëssen net alle Gueten, dass yeah, de Budget klar. do ass. Jo, wann s de awer elo gesot kriss, am Café ass et hors deal an du kriss dat, wat rakomm ass, da sees du och, Jo. Jo, jo. Et ass jo egal. Eigentlech schonn. Wat verlaangs de do? Ech kann awer net zu engem Student soen, wann ech hir Band gäil fannen a soen esou, Wow, an zwee Joer spillen déi Touren. Soen ech net esou, Oh nee, dat maache mer net fir den hallwe Präis. Ech soen, Jo, okay, mir maachen et fir den hallwe Präis, där Mär där en Effort. An ech weess awer och, dass déi Leit zréckkomme bei mech an dass mer gutt matenee schaffen. Jo, okay, dat ass jo dee famouse Give and take an awer och den, de Progrès geet, geet exponentiell och esou weider. Genau.
Ganz vill interessant. Ech hunn nach eng Fro un dech an dat ass, mengen ech, dat ass den Hummer. Wann s de mar kéints, egal ween, wann s de mar kéints ee produzéieren, Egal wat fir ee Genre, egal wat et ass, an du häss fräi Auswiel, wéi géings de, wéi wéilts de produzéieren?
Ween ech produzéiere wéilt? Also egal, hein, dat kann. Ok, ech misst natierlech dann deelweis. RnB, keng Ahnung, egal. Ech misst grouss Schung fëllen dee Moment, ech misst a grousse Fousstapfen trëppelen. Nenn mer se mol, sa mer, moar kriss de en Uruff an déi Persoun ass drop. Wee wär et a wou géings de net nees un? Fiiss, gell? Dat ass béis.
Fies an och ze vill ze wielen wahrscheinlech. Ech mengen, also ech hat oft Szenarien am Kapp, wann wann zum Beispill Bands hei am Land spillen, hunn ech mer schonn oft geduet, drops de deenen einfach eng Mail a sees, hei mir hunn e Studio, wëllt der net eng Kéier laanscht kommen? Esou hunn ech mer schonn oft esou Bands geduet an éierlech gesot wär eng Band wou ech gär wéilt eppes mat deene maachen, wär Bring Me The Horizon. Ok, cool.
Well déi iergendwou e bëssen fir mech oft den Ursprong vu villem ass, och wat. déi modern Metal-Zeen ugeet, dat wär schonn eng Band, wou ech géing soen, dat wär ustrengend. Dat géing mech warscheinlech mental immens briechen, mee dat wär esou cool. Also dat kéint ze maachen. Dream come true, mengs de? Dat wär scho flott. An eng all-time favorite Band, also Bring Me The Horizon ass, mengen ech, wierklech esou den, déi Fusioun tëscht al an nei am Metal, esou den, den Allrounder, wou s du sees, wow, dee, deen Numm, weess de, an och all, alles wat do ronderëm stécht. Mee Ech mengen een Häerzensprojet wär Gojira. Ok cool dat wär jo dat wär staark. Gojira well et einfach eng vu mengen all time favorite Bands ass déi ech ëmmer ka lauschteren. Kléngt ëmmer gutt a stelle mer esou vir wann déi gingen déi an de Studio kommen a soen ah komm mir loosse séier Lidder e Lidd live op sou ech mengen ech mengen ech géing all meng Kapazitéit an engem Dag verbrauchen an ech wär duerno einfach fir de Rescht vu mengem Liewen domm sou ech géing einfach alles do dra stiechen an ech wär sou wow ech hunn en Track fir Gojira gemaach. Jo mee jo jo well et däerf een et ni ni nee soen ne du weess et net ne. Wou ech gär dobäi wär sinn, géing sinn bei enger Band déi produzéiert wär, Nickelback. Dat hat, dat hat mech
vill Leit, ech weess, vill Leit, mee déi hunn iwwerhaapt keng Anung, ok? Egal wat der sot oder denkt. Et ginn gutt a schlecht Meenungen. Absolut.
Nee, mee ech soen, et ass eng Band déi immens an den Detail geet wat hir Produktiounen ugeet, immens komplizéiert ass. Ech hunn ganz laang Livestreams gekuckt vum Produzent vun deene leschte Saachen, wou ech soen, Do wär ech gär dobäi gewiescht. Hätt ech gär gesi wéi se dat man.
Ech weess just, datt wéi mer den Parity Interview haten, do has de dat jo schonn ugeschwat mat all all all Snare oder nee a Kick, ech weess net méi, all Snare oder Kick huet en Nickelback Sound. Jo. Sou an deem an där Hinsicht. An ech sech effektiv sou laang laang kee Nickelback méi gelauschtert, hunn ech mer verschidde Saache rëm ugedoen. An effektiv wann s de oppass a wann s de iwwer dee ganzen Blödsinn wou d'Leit éischt emol schwätzen a wann se e bëssen oppassen wat mat der Instrumentatioun ass esou, do passéiert eigentlech vill méi dran wéi wéi op den éischte Bléck ze héieren ass, gell? Et ass crazy.
Dat, jo mee gutt, et ass crazy. Du gees net dovun aus, also ech ech wär och elo net, wat mer déi Diskussioun net gehat, dann wär ech der Band net aus de Féiss gaangen, mee esou, ok, lauschter se e Lidd an dann ass et gutt, mee du stells der déi Fro net.

Dir hutt et fir d'éischt hei gesinn. Wann do kee méi wëll mat mer schaffen, ass dat ok. Nee, ech mengen au contraire, ech mengen au contraire, dat ka, dat ka villes vläit boosten. Dat wäerte mer kucken. Mee jo, mega vill Input, mega interessant an ech hoffen, datt net fir d'lescht, wou mer dat dote wäerte maachen. Mir hunn nach eng Secret Collab.